Am Goal, jo mir sinn zu Diddeleng an dat aus guddem Grond. Den FNL 90, dee kann sech jo genee wéi d'leschte Saison erëm fir d'Gruppephas vun der Europa League qualifizéieren. Jo aneschters wéi d'leschte Saison wëll den FNL 90 awer och gutt am Championnat ufänken. Den éischte Match deen ass gewonne ginn géint Millebaach. Jo d'Jeunesse Esch dat war den zweete Géigner an dee war schonn e bësse méi schwéier. Schonn déi leschte Saison hat den FNL 90 doheem mat eent 3 géint d'Jeunesse verluer. Zanterhier war Diddeleng doheem um Stade Jos Nosbaum ongeschloen, bis e Samschden. A Grënn dofir ginn et der genuch. Ugefaange mam Ëmschaltspill. Ëmmer wann d'Jeunesse séier gespillt huet, war d'Diddelenger Defense ufälleg. Sou gesinn beim éischte Gol an der eelefter Minutt. Laange Ball Steinbach, den Boyake schéckt den Makota an et stung 0, 1 fir d'Jeunesse. Beim drëtte Gol fir dës Saison fir de Kamerunner stung de Skenderovic ze wäit ewech vun sengem Mann. De Jonathan Joubert, deen säi Comeback gefeiert huet, war ouni Chance. Bei Diddeleng war net ee Spiller derbei, deen an der Europa League am Onze de Base stung. Géint Mielebaach ass dat nach duergaangen an et huet och géint déi Escher um Enn vun der éischter Hallschent net all ze schlecht ausgesinn. Den Avis 90 huet de Match an d'Hand geholl, de Ball lafe gelooss an de Géigner dominéiert. D'Lokalekipp huet sech esou eng Rei Chancen erausgespillt, mee et sollt bis zur Paus just ee Gol fir den Avis 90 falen. 't war den fréieren Escher Oma Nathalie, deen aus dem Gewulls eraus déi beschten Iwwersiicht hat. Et stung eent eent an der Paus. Diddeleng hat awer d'Chance verpasst méi héich virzeleien. Dat huet och um Luka Iwisic geleeën, deen de Blesséierten de Sommer am Escher Gol gutt vertrueden huet. On a reculé et puis on a pris ce but, on a un peu de nervosité de la part et d'autre de notre part staff et de joueurs et ensuite on a rééquilibré tactiquement à la mi-temps et effectivement en deuxième mi-temps on a

Mann bruecht an dat huet gegraff. Déi Escher hu sech iwwert e gutt Ëmschaltspill e puer Geléinheeten erausgespillt. Fir de KO hunn déi Diddelenger awer selwer gesuergt. Erëm e laange Ball vum Steinbach an erëm war de Boyaki ze séier fir de Skenderovic. Rout fir den Defenseur vun den Diddelenger, déi no ronn enger Stonn nëmmen nach zu 10 gespillt hunn. An der 69. Minutt huet et dunn och gerabbelt. Gewulls am Strofraum vum Jonathan Joubert, de Ball lant beim Milos Todorovic an et stung 2-1 fir d'Jeunesse. De fréieren National-Golkipper huet bei dëser Aktioun onglécklech ausgesinn, wäert awer vun no un d'Diddelenger Nummer Eent sinn, och wann den Tim Kipps hien excellent vertrueden huet. Joubert a fait une belle rentrée aujourd'hui donc il a il a été très présent, il a apporté beaucoup de sérénité.

Donc on est très satisfait de de cette victoire ici, ce qui nous permet de de d'avoir réalisé un très bon début de championnat après notre notre très compliquée vi défaite à à Niederkorn. Ginn d'Armenier vun Ararat muss sech den F 91 steigeren, mee dann steet wahrscheinlech eng ganz aner Equipe vun den Diddelenger um Terrain. Dir kënnt de Match op alle Fall live materliewen um Radio an op rtl.lu am Stream. Dat vun 5 Auer un. Mir komme bei d'Iwwerraschungsekipp vun der Saison, Viktoria Rouspert. Jo, keen hat domatter gerechent, dass d'Ekipp elo mat zwou Victoiren. Als Erscht.

Partie fonnt haten. Am Strofraum hu si ëmmer nees dem Okrani gesicht, dee schonns fréi am Match fir Onrou gesuergt huet. An der sechster Minutt konnt de fréiere Spiller vum RM Hamm Benfica dunn och den 1-Null markéieren. Déi éischt offensiv Aktioun vu Rouspert gouf et no knapp 8 Minutten. Opreegung gouf et dunn awer an der dräizéngter Minutt, wou den Terauchi Richtung Gol gelaf ass an den Ottele nawell vill Risiko agaangen ass. Et gouf vill Diskussiounen, ma den Här Müller huet weiderspille gelooss. Eng ganz schwiereg Decisioun, wéi een och hei am Ralenti gesäit. Am Uschloss gouf et eng Zäitchen net méi vill offensiv Aktiounen, mee eng kämpft war d'Partie weiderhin. Rouspert hat zwar e bësse méi vum Match, ma Péiteng war weiderhin déi méi geféierlech Ekipp. An der véierzegster Minutt war et du bal den 2, 0 fir Péiteng, ma de Makoko huet hei just de Potto getraff. Péiteng huet deels richteg gutt kombinéiert, ma si hunn et net gutt op en Enn gespillt. Kuerz virun der Paus dunn de Schock fir d'Gäscht, de Jeff Laschak gouf op d'Rees geschéckt, hien ass laanscht den Ottelee gaangen a konnt och gutt dunn ausgläichen. No der Paus huet Rouspert dunn ëmmer méi nogelooss an an der 46. Minutt hat de Mukrani bal de Gol vum Joer geschoss. Op en Neits huet den Aluminium gerett fir d'Haushären. An der 55. Minutt eng weider gutt Attack vu Péiteng. Den 18 Joer jonken Tun Held huet sech gutt duerchgesat an den Abreu ugespillt, dee vum Sproots geluecht gouf. Den uschléissenden Eelefmeter konnt de Péitenger Kapitän eraschéissen. 'n Zwee eent fir d'Gäscht vu Rouspert war iwwerdeems net méi vill ze gesinn. Dësen Distanzschoss vum fréiere Péitenger Da Mata war déi bescht Rousperter Aktioun bis heihinner. Op den Aluminium konnt Rouspert sech awer weiderhi verloossen, well och de Soladio sollt an der siwenzter Minutt nëmmen d'Lat treffen. Mir hunn haut och bewisen, datt mer mental ganz staark sinn, well et ass ni einfach e Gol ze kréien virun der Halbzeit, wéi gesot. Mee mir hunn an der Kabinn zesumme geschwat, mir wousse wa mer d'zweet Halbzeit géifen drécken, datt mer de Match géife gewannen. A mir hu spilleresch wierklech d'zweet Halbzeit ganz gutt gespillt, physesch ware mer och vill besser. An der leschter Véirelstonn ass et du richteg hin an hier gaangen. An dëser Situatioun agéiert de Brandenburger awer ze eegesënneg. Péiteng war moralesch weider ganz staark a Rouspert hat weider grouss Problemer, esou huet hei den Terauchi missen op der Linn retten. Op där enger Säit e Gol verhënnert a kuerz drop op där. Kéier gutt selwer markéiert. Hei huet den Tour paréiere konnt. Eng engagéiert Ruesperter Ekipp, déi um Enn awer eidel ausgeet. Mer sinn net belount gi fir deen Opwand, wou mer bedriwwen hunn. Mir hu misste vill hannert dem Ball lafe géint eng ganz gutt Ekipp vu Péiteng, déi och Pech hat mat dräi Lateschëss. Mee wann ech awer kucken zum Schluss déi zwou honnertprozenteg Golschance, déi mer hunn nom 2, 1, dat schwätzt fir d'Moral vun der Ekipp. An du muss eng vun deenen zwou muss de ramaachen. Mä en ass et also beim Zween fir d'Union Titus Péiteng bliwwen. Ënnert dem Stréch eng verdéngte Victoire fir Péiteng. Wann een d'Ensemble vum Match kuckt, spilleresch ware mer besser, mä kënnen de Sak zoumaachen, leider hu mer et net gemeet, da musse mer déi 10 lescht Minutte bëssen zidderen hannen. Zu Rouspert huet een elo 6 Punkten aus 3 Matcher, ma komplett zefridden ass een net. War awer méi dran haut an dat ass batter, well elo kommen ganz schwéier Géigner. Dat heescht, mär gi lo Sonnden op d'Grenz. Dat gëtt net einfach, mee mär mussen och do kënne Punkte maachen. D'Union Titus Péiteng huet zwar nach e Match manner, ma nächste Weekend wëlle si doheem géint Rodange weider ongeschloe bleiwen.
En interessante Match a mir maache lo eng kuerz Paus an da si mer zréck mam Duell vun den Opsteiger.